Sou, an do wäre mer erëm bei enger neier Folg vu Let's Play DayZ. Mat dobäi ass haut de Jeff an de Ben. Salut.
An wat der do gesitt, déi kleng Eisbojen, dat ass dem Jeff säi Gehenks, well e keng Kleeder unhuet. Keng Ahnung firwat. Hie seet, en huet Kleeder un. Ech soen net keng Kledoun, Dir kënnt jo soe wee Recht huet am Endeffekt. Wéi der hei gesitt hunn ech mer eppes Flottes zougeluet, dat ass immens praktesch an Dir gesitt jo wéi stabil dat Ganzt ass, wonnerschéin. Dat ass e Fernglas, leider kann een dat nëmmen am Stoe benotzen, wat e bësse kack ass, mee bon, mir sinn am Moment ze Novi Sobor, wou net grad vill lass ass am Fong. Et sinn zwar genuch Leit um Server, mee mir sinn definitiv op der falscher Plaz. Dofir okay, si kann raus de Chef ass raus
hanne gesat an ech lo ganz an eng hei mir wat nach op dem a dein Ping wat du hei
mei Ping as och de mei Ping ass normal Chef ze den Di um Porno downloaden. Ech kritt dech esou schéin ëmleeën.
Ewéi wat leeft? Ech kréie keng Internetverbindung méi. An de Jeff ass jo eraus fir haut, mengen ech. Jo, also wéi der wësst, also de Ben dee brauch nach e Stéckchen bis heihinner, deen huet sech total verlaf gehat. Et ass dës Kemoul eng Kéier net de Jeff gewiescht. Et sinn e puer nei Saache mat engem neien Update komm, dat heescht. E puer Leeschtungsverbesserungen, nei Waffen, wéi üblech. D'Performance ass normal déi selwecht an Zombie haalt een domm Maul, nee. Awer ja, ech sinn elo déi ganz Zäit am Fong op der Sich no engem Crossbow, well ech deen am Fong wollt probéieren, e gesäit relativ cool aus nach. Oh, wat mécht deen Zombie fir Geräischer?

An da fänke mer mol un, d'Stad virun den Zombien e bëssen ze berengegen. Well ech mengen och net, dass en. Ech mengen, do ass och de Spawn-System geännert ginn, wann ech mech net ieren, nee?
Keng Ahnung, ob dat gaangen ass.
Ma d'Zombien, déi spawnen elo net méi direkt, nodeems du se ëmbruet hues. Bon, Jeff. Huet nach e Messer.
Hues du Problemer mat der Winter do, oder sou? Jo, dat kënnt.

Ech hat gemengt ech misst e Schoss ofginn an du sinn se een no deem anere komm a wéi déi eng oder aner, déi si Veteranen ënnert iech wëssen, et stierwen d'Zombie elo mëttlerweil net méi mat der Fire-Exp an engem Schlag, wat déi ganz Saach dann e bësse méi komplizéiert mécht. Musse kucke fir ons nach eng gënschteg Positioun ze sichen. Am Rouden Haus gesäit een do net honndesch d'Fënschteren.
Äh, dach, ech mengen och vir. Ma ech gi mol dohinner kucken, da kucks du virun eng aner Positioun ze fannen, nee? Dass mer kënnen d'Duerf fräihale fir wann de Ben kënnt. Jeff, wéi ech dat scho laang nit zu der gesot hunn.

Kann a bëssen méi laang daueren. Fir wou bass de lo rëm drun? Falsche Wee gelaf. Oh Ben! Oh du bass der onméiglech Jacques, mir kommen haut wierklech rëm guer net virun hei.
Nee. Ech fäert en haut, nee. Ech Ech hu mer e puer Deeg laang spillen a mir spillen iergendwéi géintenee esou, also jo. ech schreiwe mol eng Noriicht fir dee, Nice.
fir den Här dee wou mech wäert ëmbréngen. Sou, hei hu mer e Stéck Pabeier. Read note, kann ech net drop schreiwen. Ech hunn dach e Bic mat geholl, nee? Do ass de Bic. Ah, elo kann ech op. Ok, an wat schreiwe mer deem dann? Dir. Nee, net där, dir. Dir. Bandit. Ech ginn direkt op d'Policestatioun, gell?

Comma maybe by nee nee nee da ech muss zwar richteg gutt englesch do schreiwen what Punkt maybe you kill me or another one did it putain ech sinn esou gutt am engleschen geil hey äh.

Sou. Ok, lo hunn ech e Bréif dee wa mengem Rucksack dra läit. Dat heescht, wann ee mech ëmbréngt a meng Saache wëll huelen, dann huet en automatesch och eng Noriicht vu mir am Rucksack an dann, jo, wäert en entweder laachen oder et wäert e Spass sinn. Jo, pass op, da kritt de Herpes, gell. Ech hu mäi Gewier iwwerall laanscht mäi Schwanz geriwwen an esou. Also lo net a Wierklechkeet. Bon putain ech hu kee Bock déi ganze Zäit an engem Haus ze hänken, ech wëll Zombie ewéinst ëmbréngen wa mer schon näischt aneres kënne man eh. Si schränkt Zombien no. Ech kéint eventuell
meng Pistoul mol nolueden, dat wier eng Idee ehm wéi hunn ech mäi Magazin aus der Pistoul?
Gutt Fro.

Vläicht geet et esou. Nee, ech muss, jo, ech muss nach Dëschmagazin eraushuelen. Stimmt, stimmt. Ech muss awer een eppes ewechgeheien. Hei dech, hei dech ewech, nee. Oh, Jeff, hal dach deng Mail. Nee. Dir hat dach keng schéin Ideen, nee? Op esou domm Froen äntweren ech net, Tom. Wéi dann, dat passt och esou gutt bei dech. Dee Jeff dann, ech ha ëmmer liebevoll gemengt, mee dat ass awer en Aarschlach an esou, jo, ka jo och net dofir. S, Du dumme Schäisschwätz!
Sou, ech komm mol riwwer. Wéi een Dëlpes nennt Spio-Corps? Keng Ahnung.
Een dee wou net grad sou mega hardcore ass mee dofir éischter Voller Bio ass he. Ja et kann och sinn.
Oder en ass ökologesch ofbaubar. So sinn dat wierklech keng Zombien an dem Kack Duerf? Ass e grad iwwer d'Strooss?
Ja ja ja.
Ok gutt. Dat ass rem Taktik de luxe sou gesoot. Ech mierken, jo jo, et ass rem ultra taktesch virgegoen dat do.
Mee ech kucken net dass en sech vun hannen hei uschläicht ne? A mir checken dat guer net.
Jo hanne gesin ech net das Problemchen.
Bei allem vun hannen ass en dobäi gäil an dann wann ems eppes geet dann net. Ech gin an d'Mousenhaus era kucken, ka sin dass do Crossbow gespawnt ass.
Jo maach dat, maach wat s de d'loosse kanns. Wann s de näischt méi vu mer héiers, da so denger Mamm dass der déck béis war gell. Ah do hanne steet en Zombie.

Den Engländer.
Ja, stimmt, mit so mir löst, ne?
Ja, mit Engländer ist dick Scheiß, genauso wie Tax mittlerweile.
Das wird dann auch mal backen, dick Kack. Ah, oh, ich backe mein Dir nicht ab, gut.
Könnt schreiben Zombie, Peter.

Oh hei ass e Bolt, cool. Oh putain, hunn ech d'Zombien hei erëm am Gebai, dat kann jo net sinn. An dann hei uewen beim Haus mengen ech hunn se och alles g'ännert gell? Hei ass d'Tapisserei hallef erofgeraumt iwwerall uewen. Ass dach cool ne?
Oder war dat, dat ass gutt gemaach jo mee. Bon, ech mengen et ass grad en Auto dobäi. Schéi wier et, ja. Crossbow ass dat hei.
Op en Post drun.
Jo, bei mir spra bei mir sprangen Zombien duerch d'Géigend.
Déi sinn déck, déi si fannen Freundentanz, da si bestimmt mega frou.
Bon, ech wollt dee Bolt do hei mathuelen, mee ech weess net, wéivill Plaz dat dat Ding erwech. Kann ech deen net dorënner klaken? Do ass keng Plaz dran, putain. D'Pick brauch ech jo net méi. Yes, d'Bolt huet nëmmen eng Plaz ewech, dat ass jo mol praktesch. Bon, ech geck ech d'Scheiere kucken.
Maach du, maach du. Dës Summer erëm eng Kéier keng besonnesch actionreich Folg. De Ben, deen ass sécher, de Ben, dee kënnt erëm bei Devil's Castle eraus, ech gesinn et kommen.
De Ben ass ultra produktiv, se hat scho méi Kilometer gemaach wéi mir. A manner, a manner, a manner Sprit dobäi verbraucht.
Ja, ja.

The Cave of Gold. Oh hei ass e knallrouden. The Tale of California in 49. Hei ass e knallrouden Hutt, deen ass sécher déck gutt. Ech app drop gell.
Next, next page uh uh effektiv.
Boah hei steet rem Zombie, ech schéisse rem he.
Muss du ëmmer schéissen Tom? Oh et muss jo e bëssen Action hei na kommen. Schon eng Buff hei. It. It.
Ma Jeff, so mer mol a wéi engem Haus s ongeféier bass, dass falls een op mech schéisst, dass ech kann direkt bei dech gelaf kommen a kräischen. Ma ech sinn an deem rouden, wat wou s de direkt op.
Dat wat méi hanne beim Bësch läit. Deem rouden, wat vis-à-vis vun der Policestatioun läit. Ja, dat wat e bësse méi hannen am Bësch läit. Jo, sou ongeféier. Dat ass hei awer een vun Zombie.
Ass dat hien? Benny wéilt am Endeffekt op eis schéissen. Oh do sinn der zwee. Ah ass sou eng Riders Jacket elo. Alles wat ech gesinn mat enger Waff gëtt erschoss gell? Nee net dat net dat do Haus Tom, dat ass nach en Haus virun deem Haus wat e bësse méi am Bësch läit. Hei ass nach e camoufléierten Hutt wann een e wëll.
Wosst du. An de Scheieren.
Ech kucken alt ëmmer op Policestatioun, net dass do een ass, well menger Meenung ginn se do als éischt hin.
Dat souwisou, eh? Ausser déi, déi wou sech net auskennen.
Ah, déi hu meeschtens och nach keng Waff.
Ech han um Video gesinn, dass een ënnert engem Schrottauto eng Waff fonnt huet. Ech weess net méi, wat dat lo war, ob dat e Camion war oder. Jo, anscheinend spawnt bei Camion och ewell Loot. Ja?
Mhm.

D'Dieren ginn zou. Bastelen Nigger. Esou ech lesen och nëmmen Buch. Oh lo sëfft se scho eppes. Was fir Buch? The Cave of Gold. Do leien zwee Bicher. Nee ech well am Regal huelen. Yep. Was dat fir eent?
Das Nibelungenlied. Inspect. Kann ech dat eropschloen oder wéi geet dat?

Bon, ähm, maja, déi, déi, déi Folg hei, also ech wëll jo net d'Spannung einfach mol kasch ofbrieche gell, mee mer elo eng Paus, fir och e bëssen d'Spannung oprecht ze erhale fir déi nächst Folg. An da géing ech soen, da gesi mer ons, da gesi mer ons bei der nächster Folg erëm hei bei Desi. Ech soe Merci fir d'Nokucken, bis déi nächst Kéier. Jo, bis déi nächst Kéier.
Ciao.